Futbolçy bolmak millionlarça ýaş oglanlaň arzuw eden zatdyr. We, käbirler muny başarsa, köpüsi üçin bul arzuw bolup galagandyr. Futbolçy bolmak üçin köp türgenleşmek ýa-da Hudaý tarapyn berlen başarnyk hem ýetenok. Futbolçy bolmak pikir edişiňiz ýaly aňsat iş däldir. Çagalykda dörän bu höwesiň dowamyny getirmek, kynçylyklara boýun egmezlik her bir ýigide eýerdenokdyr. Biziň size bu günki gürrüň berjek hekaýamyz size ylham çeşmesi bolup biljek bir adam hakynda bolar. Ol özüniň ýigrimi üç ýaşynda fabrikada işlän we diňeje bäş ýyl soň Premýer Liganyň kubogyny galdyran günümizdäki Premýer Liganyň iň ezber hüjümçileriniň biri. Pulsuzlyk, öýsüzlik, köçüriş lory, türme, el demir baglyk, kuboklar, çempionlyklar ynanyp bolmajak bir hekaýa dostlar.

Jimmi Wardi bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň on birinji ýanwarynda Şeýfild etrabynyň maddy ýagdaýy pes bolan Hillsborough obasynda garyp maşgalada dünýä indi. On ýaşynda özüni köçede top oýnaýan adam ýagdaýynda gördi Wardi. Onuň başarnygy ap-açyk görünýärdi. Emma ýoklyk içinde ýaşaýan maşgalada aňsat däldi bu zatlar. Kakasy kran şofýordy we köp pul gazanyp bilenokdy. Şol sebäpden Jimminiň futbol başarnygy maşgalasy üçin bir ýagtylyk ýaly görünýärdi. Olar onuň futbolçy bolup pul gazanmagy üçin ony mekdebi hem ugratman futbola höweslendirdiler. Ýaş Jimmi maşgalasynyň ýekeje umydydy. Şeffildiň birinji saýlama toparyny gazanan wagty on bäş ýaşyndady Jimmi we maşgalasy begençden uçýardy. Maşgalasy ogullaryny futbol tarapdan goldaýar we okuwdan uzaklaşdyrýardy. Hemme zady dogry ýolda barýan ýalydy, emma durmuşyň badagy Wardi üçin agyr boldy. Şeffildiň ýaşlaryna seredýän tälimçisi Wardini hor we ejiz görýärdi we ony topardan kowmak karary berildi. Bu Jimmi üçin ähli zadyň soňy ýaly göründi. Çagalykdan arzuw eden topar Şeffild ony kowupdy we ol ortada diňe Okamagy we ýazmagy bilýän okuwyny ýarysynda taşlan işe ýaramaz bir ýetginjek bolup galypdy. Ýöne bu ajy durmuşyň başlangyjydy. Maşgalasy Jimmini sen futbolçy bolmasaň, okuwyň bolmasa bize ýük bolarsyň sözleri bilen öýden kowupdy. Ol bu günleri başdan geçirýän wagty bary-ýogy on alty ýaşyndady. we elinde bir rýukzak we garaňky sowuk köçeler. Azajyk bir wagt dostunyň öýünde boldy. Soňra bolsa öýsüzleriň ýaşaýan ýeri bolan karaban maşynlarynda biriniň ýanyna geçipdi we kiçijek bir karawanda iki adam bolup ýaşaýardy. Elbetde bu ýer hem mugt däldi. Şol sebäpden Bardy iş gözlemäne mejburdy. Gazetdäki yglanlardan bir fabrikada iş tapdy bardy. Olar medisina degişli aparatlary öndürýärdi. Fabrikadan taýýarlanan agyr bukjalar günde 50 gezek maşynlara ýükleýär we gijeler bil agyrysyny çekýärdi Jimmi. Aýdyşlaryna görä, Wardi günde on iki sagat işleýärdi we bu agyr işde Jimmi dört ýyl işläpdi. Indi Jimmi hakyky köçe oglandy, ol durmuşyň oňa görkezen agyrlygyndan elmydama nägile we gaharlydy. Çagalykdaky ysgynsyz, ejiz Jimmiden zat galmandy. Indi ol gatybaş Jimmidi we köçelerde köplenç uruşlara goşular, Şol sebäpden hem şäheriň köp raýonlaryndan bary ýogy üç aýda özüni kowdurmagy başarýardy. Jimmi ýigrimi ýaşyna gelipdi we dostlaryny täzeden bir futbol klubyna ýazdyrmagy başarypdy. Iki müň ýedide ol raýonlar arasy çempionatyň Stoksrich toparyna goşulypdy we türgenleşikler geçýärdi. Hepdäň içinde fabrikada işleýär we hepdäň soňunda Makdonaldsda ofisiantlyk etýärdi-gündiz, agşamlary maça çykýardy. A Oýunlar hepdäniň içinde gabat gelse, toparyň tälimçisi işe giç galmazlyk üçin Jimmini oýnuň birinji ýarymynda oýnadýardy we ikinji ýarymynda oýundan alýardy. Şular ýaly doly bir durmuş ýaşaýardy Wardi. Agyr günlerdi, emma Wardi bundan keýp alýardy. Ýene-de günlerde bir gün işden çykanda üç oglunyň birine ker bolandygy üçin azar berýändigini gördi Jimmi we bu üç oglan ýekeje özi şeýlebir urupdy welin ol gijäni polisiýada geçirmeli boldy. we ertesi gün sudda sudýa oňa elektroniki bag baglamak jezasyny berdi. Emma bu Wardiniň futbol oýnamagynyň we işini dowam etmeginiň öňüne geçmändi. Ol oýunlara eli bagly elektroniki bag bilen çykýardy we bu kynçylyklara seretmezden, onuň oýny her geçen gün güýçlenýärdi. Üç ýyl soň, sekizinji liganyň topary bolan Halfix Taun düzümine goşulypdy Wardi we bärde hem gollaryny dowam etdi. Fabrikadaky iş hem goýmandy bardy. Öldürmeýän kynçylyk bizi güýçlendirer sözüne eýerip işini we futbolyny dowam edýärdi. Liga goşulan ýyl ýigrimi alty gol bilen liganyň iň gowy oýunçysyny saýlanypdy we ýüz ýetmiş müň paunda bäşinji liganyň topary bolan Flitwud toparyna transfer bolupdy we bu ýerde Jimi Hass hem ot açýardy. Giden ýyly otuz bir gol urmagy başarypdy we toparyny bir ýokarky liga çykarypdy. Öz adyny ligalarda tanaldypdy bardy we fabrikadan aýrylyp futboldan pul gazanmaga başlapdy. Emma bir problema bar. Ýaşy eýýäm 25 di, onuň ýaşdaşlary iň uly ligalarda ýyldyzdy. Onuň ýaşdaşlary kimlerdi diýjek bolsaňyz, meselem, Wardiden 2 ýaş uly bolan Weýn Runi Mançester Ýunaýtedde eýýäm 3-nji Premýer Liga kubogyny gazandy. Wardiden bir ýaş kiçi bolan Serji Aguero ol döwürler Atletiko Madrid formasyny geýýärdi we bir ýyl soň 45 million ýewro Mançester Sitiä transfer bolupdy. Wardi bilen ýaşyt Karim Benzema Real Madride 35 million ýewro ýaňy-ýakynda transfer bolupdy we ýene onuň ýaşyndaky Luis Suarez Aýaks formasy bilen Gollandiýanyň ligasyny ýakyp gowurýardy. Ol bolsa entegem gyzgyn suw bolmaýan toparlaryň banýolarynda öz futbolkasyny özi ýuwýardy oýundan soň. Özüniň bu ýagdaýyna gijräk gelenine gynanýardy bardy. Durmuş ony agyr synaglardan geçiripdi. Jimmi bu ýagdaýlarda ejizemändi. Her ýagyşdan soň, günüň çykyşy ýaly Jimminiň hem parlama wagty, işiniň ugruna bolma wagty gelendiginiň signalyny berip başlapdy Durmuş. Iki müň on ikide dünýäň iň çüwen adamyna öwrülipdi Jimmi. Lester Siti skautlary ýalňyşlyk bilen Jimmi Wardiniň oýnuna gabat gelýärler we olar bu oglany spisege goşýarlar. Aslynda bular ýaly ýagdaý hiç bolmandy. Skautlar dördünji liga toparlaryna seretmezdiler we transfer penjiresi açylan badyna ony çempionşip topary Lester Siti transfer edipdi. Bu bir erteki ýalydy Ward üçin, emma bu transfer iňlis mediasynda gaty galmagaly ses getiripdi. Her kim bu ýagdaýyň ýalňyşlykdygyny aýdyp durupdylar. Janköýerler toparyň ofislerine çenli gelip Wardini islemeýändiklerini Pankrat bilen görkezýärdiler. We iňlis futbol žurnalisti Jek Neks öz internet hasabynda Lester üç liga aşakdan oýunçy alýar.

Ýigrimi bäş ýaşly Wardiniň ýüz ýigrimi ýyllyk toparyň taryhyny üýtgetjegine hiç kim ynanokdy o döwürler. Birinji sezonda bary-ýogy bäş gol salypdy Wardi we ilkinji on birlige düşüp bilenokdy. Bu ýagdaý janköýerleri has hem gahara mündüripdi we her oýundan soň Seniň ýeriň bu ýer däl! pankarty bilen ugradýardylar Wardini. Ýöne Jimmi ýaly güýçli harakterli oýunçy üçin bu çigit problemasyna meňzeýärdi. Ol rahat öz oýnuny oýnaýardy. Soňky sezonda olar Premýer Liga çykypdylar we ol Premýer Ligada kyrk bir oýunda on alty gol, on bir gol pas beripdi. Üç ýyl öň, Sekizinji ligada oýnaýan Wardi indi Premýer Ligadady. Düýşüne girmejek bir ýagdaýdy Wardiň. Emma bu liga hem kyn hem-de gaty gödekdi. Ýyl iki müň on bäşdi we Premýer Ligada bir täsin ýagdaý ýüze çykypdy. Wardi on bir oýunda yzly-yzyna gol geçirip, Rud Wan Nistelroýy geçip, öz adyny iň köp dowamly gol geçiren oýunçy rekordyna ýazdyrdy. We Lester ýeňilmek näme bilenokdy. Olar bütin iňlis döwlerini ýeňip çempionlyga tarap howlugýardy. Wardi o sezon ýigrimi dört gol sekiz assist edipdi. Uzyn ýyllar pes ligalarda ýylyň oýunçysy baýragyny almaga öwrenşiklidi. Emma bu başgaça bir zatdy. Millionlaryň seredýän bu ligasynda ýylyň oýunçysy ýene bar diýdi. Iki müň on bäşde Lester şäheri we halky üçin ýatdan çykmajak ýyldy, emma bütin şäher bar diýdiň utanýardy. Iki ýyl öň, oba toparyndan gelen oýunçy adyny beren adamlary, ýüz ýigrimi ýylyň taryhyny täzeden ýazmakda uly rol oýnapdy. Wardy baradaky paýlanyşylan öňki media ýazgylary şol gün ählisi öçürilip täzelenipdi. Indi Wardy olar üçin ýönekeý oba oýunçysy däl-de, gahrymanydy. Çempionlykdan soň toparyň iň gowy oýunçylary topardan satylypdy. Kante Çelsä, Kramariç Hoffenhaýma, Şlup Krystal Pelasa gidipdi. Wardy üçin bütin güýçli toparlardan teklipler gelýärdi, emma ol arzuwlaryna ýetiren topary Lesterden gitmegi pikir hem etmeýändigini aýtdy. Tizligi, golçulygy, islegi bir ýana goýsak, onuň hiç ýadaman basgy etmegi presli oýny ähli futbol adamlaryny haýrana goýupdy. Sezonyň iň tiz oýunçysy, sezonyň iň tiz basgysy, sezonyň iň tiz köp ylgan hüjümçisi ählisi bardide birigipdi. We ýene bir gün Çelsi oýnundan soňra Dünýäde hiç kime öwgi aýtmaýanlygy bilen bilinýän tälimçi Mourinýo oň ýanyna baryp, Durmak näme, ýadamak näme bileňokmy diýip sorapdy. Jimmi liganyň diňe iň gowy oýunçysy däl, iň söweşjeň oýunçysydy. Edil bäş ýyl öň fabrikada işçidi we onuň bu durmuşy başarnygy bütin işçilere görelde bolupdy. Şol sebäpden Angliýada işçiler başga topar tussalar hem Wardini özüne ýakyn görýändikleri üçin entäkler hem goldaýardylar we söýýärdiler. Jimmi başga hiç bir futbolçyda bolmaýan bir goldaw alypdy arkasyna. Oň arkasynda bütin dünýäň işçi adamlary bardy. Ol geçmişde galan zatlaryny hiç unutmady we 2016-njy ýylda öýlenen wagty ähli çagalyk we iş dostlaryny çagyrypdy. Ol toýda bolmaýan ýekeje adam onuň maşgalasydy. Ol karawanda ýaşan garyp dostlary, fabrikada we Makdonaldsda işlän ähli dostlaryny çagyryp getiripdi toýuna. Emma ony ýarty ýolda goýan hiç bir adam çagyrmandy bardy. Soňky ýyl ol B dokuz ady bilen berlen bir futbol akademiýasyny gurdy we ol akademiýada häzir futbolyň daşyndan işlemeli bolan oýunçylara kömek edilýär we olaryň ählisi hem pes ligalarda oýnaýan oýunçylardan jemlenendir. Wardi öz gören gününi beýlekileriň görenini islänok. Iki müň on bäş sezonyndan soň Jimi Wardi öňküsi ýaly oýnamaz diýýärdiler, emma ol ýene-de ähli adamlary haýrana goýdy. özüni has hem özgertdi. Ol soňky ýyl on alty gol, soňra ýigrimi üç, soňra-da on sekiz gol bilen Lester Sitini aýakda tutmagy başartdy. Geçen sezon, ýagny iki müň ýigrimide ýigrimi üç gol bilen gol lideri boldy. Sezon ýigrimi bir. Ählimiziň sezonyň soňunda haýrana goýjakdygyny häzirden aýdyp bilerin, çünki bu adam Jimmi Wardi. We ýakyn wagtlarda Jimmi Wardiniň kinosynyň çykjaklygy barada hem ýazgylar çykyp başlady. Biziň ählimize görelde bu adam seni goldamak bize borç jimi bar. Çünki sen diňe güýçli bir oýunçy däl, ejizlemezligiň, adalatyň we mätäje el uzatmagyň simwoly. Seni tanamak gowdy gahryman jimi.